Awle kan lo kir leh ta a hmasain kan channel tlawm tak mai te lo en rin kan awm te a nih chuan like leh subscribe te comment te ka lo thei nghil lo ula tih kha kan sawi duh ve a ni chu in in zara tun thleng hi kan kal ve tawk tawk tih ka mi lo hriat sak dawn nia aw awle kan hriat angin Mizote zingah tun laia zai thiam lar em em mai a tute mai pawhin kan duh kan star kan icon mipui icon tia kan sawi Zelal Rosanga fuh chiang te a hla umm Zorok Pu Rosangliana hla i tawn aval alu hai tih icon a rawn sak a tun huna hi kan ri ek dawn a. Engtiang takin nge sak thiam tih tun hunah kan thlir ho ang a, tin a zai kar lekah kan ngaihdan te kan rawn ri ek dawn nia aw. General Rosanga, Aaa, Zenin fuh leh dawn em?
Pathian zarah fuh tur a ngai ang nia. Kan hria ang aw, fuh loh chuan hau hrep dawn che nia. Fuh chiang te kha ni tawh tawp mai sia. Hei, la viau pawn awm dan thiam tur aw, ler miah suh ang che. Umm. Chuan, Zenin a nge sak dawn?

I tuna val a lu I tuna val kan lu a hai Umm
ni zel ro sang hi Icon a perform na te kan en let a kan tir chuan judge te pawh hian hla thlana thiam hian ti ho thin a ni a dik na chen pawh awm a dik reng bawk a amaherawhchu hla thlan thiam tur pawh hian zai thiam te Zaimawite hi lo ngai a, eng hla pawh a rawn thlang sil a, a zaithiam chuan a rawn samawi mai thin a ni. Zilrusang hi all round hle ni kan hria a, a hlasak tawhna te han en let hian a van lo zaithiam em ve aw tih hi rilru lo lang a, ni a vanduai avang te a lak hun a ni theihnghilh hlauh mai a, mipui bengchheng nuai nuai karah te contest lai te pawh khan a ni tla palh hlauh ni te pawh khan a ni lang a. Tun hnua han ngaihthlak hian a hlasak reng reng hi intihsiakna atanga tun thleng a a hlasak reng reng mai hi a lo thiam hle mai tih hi keimah chuan kan ngai a a zai thiam englam mai pawh hi a sa thiam tih hi keimah chuan a chiang khawp mai a ni rilruah pakhat lo lang a awm a chu kan sawi lawk ang a an basis kha Tha khawp mai a, Zelrosanga hla te, musician dang te pawtiam khan a rawn hruai tha hle mai tih kha rilru a lo awm a, rilru a lo lang pakhat kan sawi duh a chu Vulmawi Ben kan hria anga Tawngmawi lo ni lo sela Hranghlui kan tih chan an lo chang tawh a, amar chu vawiin ni thleng hian an hla te ngaithlak thei turin YouTube lamah media, lamah te a la tam a, umm zaia te chuan zai thiam kan hria a, sawi ngai lovin tin music te pawh an thiam em em a, an advance bawk a, ih an zingah khan basis tha em em mai Thangnova kha rilru a lo awm a, Thangnova kha Vulmuaia kha an hla a, Khaikhawmtu. A music khaikhawmtu, a rawn tipui suitu kha a ni a tih loh theih lo a, a chhan chu a that em em avang khan an hla hrang hrang ka han ngaithla ila bik ah vul vul mawi hlasak zingah khan be dawng lua e tih bik ah kha kan sawi duh a, a chhan chutah khan an beijis thang no a that zia kha a rawn lang a, tin hla dangah pawh khan a tha vek sawi zel na tur a awm lo be dawng. Kha kha tun huna Zelro Sanga te nasaka pawh hian Basis hi min hriat chu a tir a, tih kha kan sawi duh lawk a ni. Hlawm e.
Phur loh Zelro Sanga phur loh deuha en lui tum. Pawh a ni thai la phur lo a har hrim hrim ta hi ka hre. Zai ngaihnawm in i awmil tur tak i thlang thiam leh pek in ka hria a nalh em em a Pu Rosanglian a Pu Zoraka hi Mizo zingah hian hla phuah thiam leh hla a hla hi rock genre An pawh ni se, ni lo pawh ni se, thil hrang hrangah thu hi thiam em em mai a, tin a zai thiam dana pawh hi danglam a, ama aw aw cheng thial ang lo nei sa bawk nen, nang ina nangma aw rawn danglam lutuk a, ina ama hla i rawn thlang leh chat, ka i thlang fuh rem rem em aw fuh chiang te khai ni deuh hrim hrim in ka hria tun chin ah chuan in top fifty ah chuan ila fuh chiang tho in ka hria aw chuan in i rawn san alh em em mai a i kawn fi bawk a chuan marawh chu i zai a sawi sel lutuk tur a tam lo in ka hria. Zaiah chuan hei ka sawi leh sawi hnu ka sir a pahnih mi te hi an thiam thlawt a, kei aia sawi tur ngah zawk an ni thin a tiang ah chuan sawi tur hre ril zawk. Band te in tight tawk lo ka tia in phur mah mah in nawr leh thin khan in Jela Rosanga Zaiah kha chang chuan a nawr lek lek emaw a pawt lek lek emaw kha a awm thin a, chu lai chu. A nalh na tur kha nalh em em tho si khan chang chuan in tla rual lo deuh thin a ni maw kha kha ka lo ui deuh a, chu tih lo ah chuan a bik tak in note ah bass note te kha kha tiah ang genre ah nalh lutuk a ni kha tiang a i rawn kal te kha a tha ka ti a, Jalrusang a aw hi chu Zopa hian a sial thlawt in ka hria mahse ti hian kan hrilh ang che. He icon-ah hian i tunah khawvel, YouTube khawvel tun laiah chuanin internet a that tawh avangin YouTube khawvelah mi hriathlawh tak pawh i lo ni chho tawh ang maw? Mahse, kan chapo ni atang hian kan tlak hniam hmaiha a hnai nghal tih hriat tur a nia. A ber youth icon kan thlang dawn a, chutah chuan nangmah pawn i nun i uluk a ngai a, nula an lo kal tam ang, nula lo pawh thil hrang hrang an rawn kal tam ang, he thil hian nangmah chauh a ni lo midang ah pawh a ni ang a, amarawhchu chu chuan keimahni hi kan in control theih loh chuan Hniam zawngin kan hrang nghal ang, khit a i awm tur kha chu chu i vawng tlat loh loh chuan i musician khawvel khawvel zai thiam te te pawh an tlak chhiatna a ni tih kha hria la i tha deuhin competition lai a ni tih hria la i hrisel da te ngai pawimawh la eng chen ngei thlen dawn maw chu zai te chu i nun kha fimkhur ang che tih kha ka chah ngawih ngawih duh che a i zai thiam ve thlawt a ni. Ka lawm e.
Sawi dawn ve.
Jail Rosanga, kan lui va ti hai leh ve zanin chu
Ai rawn thlawh fuh best line nalh lutuk aw ahh hla thlan i thiam hle mai
i rawn aw i rawn ti tha hle mai i
ka lo inti. A hot duh lo a keimah kha chuan chu expect kha sang a ni maw? Kan beiseina che kha sang a ni. Umm, i rawn tan fuh chho ta zel a, a fuh tluan ta zel a, fuh chiang te kha i lo ni leh ta a, eng pawh chu ni se. Ka ti nge i zaichhiat duh miah lo mai le aw, a lawm awm e, i zai tha. Chu chu ka comment thei dan ni mai rawh se. Jail ro chang a, a hmasa ber an i t-shirt hma mi kha enge khawngaih in i tih lan duh ka ring a e.
Hei hi ka pa a ni aw.
Ti lang rawh le aw.
Va tawi leh si ve. I pa a nih ka lo ring ve ringawt a, khatia i aw tawk e thank you i puan bah in a hliah kha ka lo uipui a. Chhungte hmangaih kal ta te hi chu tirawa an hlu em a. Chuanin lut ang. Intro i rawn lut a e. Sapo country music kan tih ang khemi acoustic guitar te pedal steel guitar, banjo, harmonica leh simple drum drum pattern ang chi ho te kha kan ru rawn lang a. Chuanin i rawn ti chho zel rawn chho zel nangmah a umm in hrosa aw te kha rawn chho zel ta. Chuan nangmah ka duh em pakhat chu a hniamah in i nghet. A hniamahin i nghing lo a, a hniamah i nghet lai hi tha ka ti em em a, chuan i ka thiante khan a rawn sawi tawh a, kei pawh ka lo ziak mawlh mawlh a, an chinah khan competition in tih lai hian i eng nge thil reng reng chu thu tluk ngei chu keimahni vek a nia, kha chu kan hre tho ang a, amaherawhchu he intihsiakna mood a. I bo thak khawp hian tle mawi dang te, ri mawi dang te, maw thil tha ve dang si ang khan nangmah hi a hruai bo chu i ka hlau em em a, chhan chu i thawm a lian ve ni zep lo chuan khami lakah khanin i fin thiam pawimawh in ka hria a, thil reng reng a chhia a tha engkim mai hi ka nunah hianin i lak luh dan tawk hi kan thiam a ngai nia, fakna pawh a vai vai lak luh tur ni lo a, selna pawh a vai vai a lak luh tur ni lo a, thlitfim thliar thliar fel thiam a ngai a ni. A balance kan thiam loh ni ni kha kan tihsual ni tur a nia, chu chu nangmah bakah midangte pawh, In vaiin ka hrilh nghal che u ni che. Tin, time management entir nan chutah kha ta lo kal rawh chu mi kha mi chumi interview te pawh ni ang. Hei interview te pawh in nei neuh neuh a kan lo ral hriat a, a lawmawm tho mai a, in mimal nun a nia sawi ang khan. Amaherawhchu khami vanga youtube a thawm. In nei lan avang khan keimahni lamah chuan point kha kan pek chhan phah dawn lo hrim hrim cheu a, hei tunlai chuan ziak thu cheng lo youtube channel siam thar kan tam em em a, an tam em em a content duhin i thil trending thil lar mek kha bawh an tam ve ani zep lo chuan mi pawi va sawi duhna lam ni lovin dawt ani lo a, khatah khanin thil reng rengah chin tawk in hriat thiam a ngai a, sawi tur tam a ka rek bung hmawk ang i zai Tha viau a hnawl theih chu i ni lo e. Umm. Nge ka lawm e. Hnawl lui dawn chu emaw ni le. Hei kha kan hriang a, Zelro Sanga hi eng hla mai pawh hi sathiam khawp mai a. Leng ziam hla a ni emaw, gospel a ni emaw leng lawng pawh nei sela, mawi tak mai, tha tak mai a rawn sak theihna, a rawn zai chiah duh loh tatna lai hi thil pakhat awmin kan hria a. A zai thiam vang, zai a thiam vang tih hi ril ru lo awm a, Rosy-in a rawn sawi a tang ril ru lo awm chu. Music zaiah hi chuan music hi pawimawh khawp mai a kan sawi tak ang khan vul mawi kan hria nga, an vocalist Pu Lalruanga te, Pu Siama te leh Hming Liana te tawn eng kan tih te pawh an ni ang a, tiang khan a Zoram khawvelah an lar em em mai a, Pu Buddha kan tih te pawh India tiang chuan an lar em em mai an hun lai khan thang lo a an bass guitarist kha kan sawi leh duh a a chhan chu bul mawi hla hi ka ngei thla nasa keng ngei pawh hian ka ngaihthlak tam na chhan pakhat chu thang lo a an bass guitarist hi a tha em em mai hei tun thleng hian a rei tawh em em mai an hun lai kha kan pian hma hma hma leh daih te a ni amaherawhchu vawi ni thleng hian. Engvai nge music khawvelah hian an la la? An hmate ngaihthlak a la awm tun thleng a, Zofate zingah a la len em em kan tih chuan an lo advance em em mai an ni kha. A rei tawh kum lama chhiar chuan amah erawh chu a buai ni thleng a, an lar nasa chu music an thiam vang te, an zai thiam vang te. a nia. Tin, an zaithiamna kha chu thu hran ni se, music ah khan an vanlo advance em tih ka rilru lo awm a. Kan sawi duhna chhan pakhat chu tuna Zelrosanga la sak ah hian musician dangte an tha lo e tihna ni lovin, an basis kha a rawn bei nalh em em mai a, a rawn bei tha a, hla kha a rawn khai khawm em em mai a, kha khan ngaihtuah a ti thui. sawi tur min neih tir ti kha kan sawi duh ni chu duh tawk phawt ang.